ng'a ase amatuko aya oborerio Esabato nero egocha koba ekeminano ekenene ase mwanyabanto, na onde bwensi oyonyarire koba gakomobwatia Yeso Kristo na baria bang'ina. Erio naki togwenerete tobeke abanto ba Nyasae tayari, erinde bamanye koba bakomanya ng'a nchera ki babuanerete kwearigania ase ogocha kwaye. As'esegi eye, esegi y'obokristo, onyare koba ogotenenera ekeene, ng'a ekeene nakio ogotenenera mpaka ogokwa.

Mwanche omorigereria na omwancho amotegereri, ndiga naende nkwareganie ase ebiro buna ebi, nakwareganerie ase echaneli eye ya Eriogi Ri'Obobania. Nigo togokoretera amang'ana amaya, amang'ana y'oboruoti bwa igoro, igo nakwareganeirie omwancho omosomba o Nyasaye, notoro iga iga na omosomba o Nyasaye George Ratemo, nigo togochia korigereria na kounengia amariko. Nigo togosaba Omoika Omochenu onyare koba ogotora na agosabere naende otware kabisa ekaramu na ekaratasi onyare koba buna togenderete gwesomia ase amang'ana aya y'Ebibilia Enchenu. Nigo togosaba Omoika Omochenu onyare koba ogokuna, onyare koba onkuna na oyominto one iga iga George, Erinde togoenderera gosomania amariiko aya, anyare koba agotokonya ase okoyaerigania gwa Yeso Kristo obwo bore bwango mono. Buna tonyare koba togotera ogotera okwo kwanyare gogotera, nigo tomenete chingaki chinkong'u abana ba Nyasae. Echi ne chingaki chiri Omonene Yeso Kristo Atebete ng'a nigo togwenerete korenda na gosaba mono. Ase echumi eri yaerete nigo twagigete gokwana igoro ye omogaso bw'esabato. Eke na egepindi kende gia kabere togochi kogenderera ase ekerenga keria igoro y'esabato, na rero nigo tochi korigereria ase amariko Inee! Esabato. Ah, kulingana n'Ebibilia buna egokwana, Nyasae ngochika ki atoete igoro y'ogoesoma igoro y'Esabato? Tiga ndete chochi anyare koba um, ngoretane chochi anyare koba akobakwania and then kera abakwani tomanye gos tomanye kogenderera.
Ah, nabakwaniri bwensi mwensi mbuya more. Twabeire nomogoko naende kobaga ase rituko ria rero rinde gosoma amariko amachenu. Nyasae otoire chinguru ewiki yabeire entambe twanyare koba togokora amange na bono twaikire esabato enchenu. Tiga tweariganie ase ogosoma amariko amachenu ase rituko ria rero nagokire mono koba naye omotegereri, omorigereria bweriogi riobobani. Karibu sana. Ah, mbuya mono George, nonyare koba gogotobeka ase ama- amang'ana ase amaboko a Nyasaye ase enchera ya ogosaba erinde tonyare koba togochaka omoroberi oyo o rero. Ee, tiga tosabe. Omochenu Tata Nyasae, twagoakeire mbuya mono ase eng'encho y'ogotoa chinguru, gotoa obomoyo, twaikire ase esabato yago enchenu, Twaakire mbuya mono ase engencho y'ogotoa chinguru na gotorenda ase ewiki ngima yanyarire koba gegoeta korwa twaumeranete nomotegereri na omorigeri na omorigereri bw'eriogi ri'obobani. Bono ki tokoenderera gosoma korwa ase amariko amachenu torae na Omoika Omochenu anyare koba gakoba naintwe korwa twachakire mpaka togokora, ase erieta ria Kristo, oyore omobori oito. Amen. Amen, mbuya mono, mbuya mono kegima. So tiga bono tosoe ase amariko amachenu. So riborio rinene ase gose ekerengo eke naki rituko ria rero nkeri ng'a Inee ntonyore ase amariko amachenu ogochika kwa Nyasae igoro esabato ntuko ki? Eki naki ekerengo atogochi go- korigereria rero, Igo bono ntori gochia gokwana buna tomanyete, gose birengere ebinde onde akabwate, nigo ere buya torigererie ase amariko amachenu. Naende ntorigererie kabisa ng'a rituko eri Nyasae akwanete, ande ake ase nare rituko eri riigete Omonene Nyasae akarichenchia. So ekio nakio ekerengakia kia rituko ria rero. Chochi, abanto abange banyare muna torigereti omoganda omonene, niga abanto baebagire abande bakogenda ekanisa rituko ria Jumamosi, eri rituko ria Sabato, na abande nkogenda bare rituko ria Jumapili, abaisilamu nkogenda bare rituko riaki rituko ria ichuma so Mm. chi- abanto buna bebagire emeganda na emeganda bakogenda ekanisa kera rituko ria- rituko ria buna atagete ine oko nakwo ritang'ani pi narentete ora- orabeke ecomment yao ng'aki oko nakwo ogwancha Mm. kwa nyasaye ng'a kera omonto anyare koba ogosasima buna anchete, kuringana buna enkoro yaye ekomoteebia. Eri nario ribori ritang'ani tomaete konyora. Asante sana. Asante sana. Ribori eri ne ribori rigiya sana Douglas, kiagera eh, Ebibilia Enchenu yanyarire koba gekong'usananwa aa na aria n'abanto abange, erinde omonto anyare koba gagotwara obwa- yaani gakoikerania ogwancha kwaye, kulingana na ege- enchera aroche ng'a eye nere ere buya. Lakini Nyasae Nyasae bw'omoroberio. Nyasae nabwate omoroberio, naende eh, kulingana n'amariko amachenu, nkorigereria tore ase egetabu keria ki'ogo- ki'okong'anya, ng'a Nyasae nanyarete koba gakoa abanto baye amachiko ikomi. Ya, amachiko ikomi ayio Nyasae anyarete koba gakoa abanto baye, tabaete ase eng'encho tu abanto bakoegwa amachiko, Ngo- ngoenda tore korora ng'a amachiiko ayio ikomi naro omosingi bw'eserekari ya igoro, naro omosingi bw'eserekari ya igoro. Na Nyasae tagwancha tweatanane, Nyasae tagwancha totware ta- eh, totware ah, econfusion. Nyasae tagwancha to- to- to- tonyara korigereria iga torore ng'a eke naki getorengete, eke naki geto- togwancha, eke naki togwenerete gokora,

Edaika emo. Naki egoteba. Okay. Eh, erinde erinde tonyare korora ng'a ki nya- eh, naende torigerere naende egetabu kende motugari ng'a nyasae nabwate omochoko na omoroberi oye ase amang'ana onsi Emereng'anio Ah, isato. Ehe, emereng'anio isato egetabu ekebungo kiagia gatano na sita mokie egoteba
Yangibeka ase screen, yangibeka ase ase ase screen eye ekerore eke. Eh, Nari kero omonto a- akonyara korigereria ng'a ndiri gosoma korwa ase egaseti. eh, banyare koba bakwenekia ng'a namaene nabo ebuku ya Nyasae egoteba. Yeah.
Ngete ng'a gwakerori no?
Eh, ee naki ekio tiga tuchakere isano O- osemerie omonene nenkoro yao yonsi igo nabi bukwe gototebia ng'a osemerie omonene nenkoro yao yonsi tobaisa gosemeria okomanya kwao rigereria bono buna ebuku ya nyasaye egototebia Osemerie Omonene enkoro yao yonsi nenkoro yao yonsi, tobaisa gosemeria okomanya kwao. Orengererie Omonene, omoorokie ase chinchera chiao chionsi, nere narongeyie oboeto bwao. Riang'ire ore ase engencho y'ekebugu eke nekiya. egoteba iga isano, toirane isano, Osemerie Omonene nenkoro yao yonsi, tobaisa gosemeria okomanya kwao. Yaani igo Nyasae agoteba ki ase omonwa oria onde ng'a lean not to thy own understanding, tobaisa gosemeria ebirengererio biao na okomanya kwao. Nyasae nabwate amariko amachenu agotoraa chinchera togwenerete komosasima, chinchera togwenerete gokora kera egento asa Esabato yaye enchenu. Aya, naende ekero ogosoma egetabu keria ki'Abakorinto ye ritang'ani, egetabu ki'Abakorinto ye ritang'ani, ikomi na isato, naende ikomi na isato, kifungo kiaye kia thelathini na mbili, ama- ama- naki gegoteba, Thela- thelathini na mbili na thelathini na tatu aya kembekere buya iga abwo nkerore buya kekarei Nigo agataba ng'a ehe timogocha Abayahudi gose Abagiriki gose ekanisa ya Nyasae. Eh, Mobe buna inche, eh, N- nkogwenera abanto bonsi ase chinchera chionsi. aha, Nkorigia kwegenera inche omonyene, korende Mm. ngwenere abwo bare abange, erinde banyare gotoorigwa. mm.
Egetabu ekio gwasomire Abakorinto ye ritang'ani ikomi na inye, Ekebungo kiaye gia thelathini na mbili. Oh, eh, oh, ikomi na inye. Ikomi na inye. Okay.
Yansoma ikomi na inye. Ikomi na inye torigereri torore ng'aki ine Nyasaye oyogotora oyogotoorokereria ee eh, natobeke totigare kwa basi chinchera chia kebonde tabwati moroberio tabwati mochoko ng'aki egoteba

As- asanti sana nyasaye erieta eri nerigiya sa- nyasaye tari nyasaye bweburuburu eri korende oibwa omorembe nyasaye tari nyasaye bweburuburu Nyasaye moro. erieta eri eburuburu Eh, eburuburu na omochokano yani eh, no- na omochokano yani nabenge enyomba etabwati omoroberio eh, ya ya ya etabwati omoroberio kera omonto agocha okora egento buna atagete Oyo nabo agocha arosirie akandagera kaye gochi moino iga ari, na oyo ache Oyo ekarangere nache- na omena yaye, na oyo ache ekarangere ekero kia esuguma yaye gochi moino iga agwo, lakini enyomba eye nere enyomba eyemo. So, Eh, Nyasae kabete ng'inya ng'a enyomba eye nere yane, naende ndio. yamanyete ng'a Nyasae tari Nyasae bw'eburuburu, genderera bono omosomba. Eh, nyasae tari bweburubu igo gotoorokia iga ng'a douglas ng'a Inasmuch as abanto abange bagokora ebinto buna ebabwenerete, oyo agakora gochia, oyo agakora gochia, oyo agakora gochia, Nyasae nabwate enchera eyemo yoka yogotora. Igo chinchera echi chinyinge chionsi ebi Nyasae aenegetie ng'a ney'ekeene neyemo yoka. Igo Douglas timanyeti nki oramentere iga abwo tokogenderera gochia gotwa.
Nigo ngochi gokwanera buya sana buna gwatebire ase ekebunga eki ng'a Nyasae, Nyasae tari monto bw'eburuburu. Nyasae nomonto, Nyasae nomonto bw'ebirengo. Buna atebire ng'aki, tobaisa nabamineti igo. Naende enchera ende teiyo. Namanyire goteba ng'a egetabu keria gia Saburi, Saburi sarasini na saba, ebiongo biaye ishirini na tatu. Saburi egetabu kiria Saburi iga aria, egeteba ng'a Saburi ishirini na na saba. thelathini na saba thelathini na saba onde bongobere bia 23 Mm. na nyasaye akana totebia amang'ana egete iga amang'ana egete y'engencho sana ayio togwenerete gotonyare koba togotegerera ateba ng'a omonene nigo akobeka orogendo rw'omonto omoronge chinguru Mm. nigo akobeka orogendo rw'omonto omoronge Chingu. chinguru eyio emineti ng'a Eyaminetie ng'aki ase omonto omoronge Nyasae noare noare magega yaye, ng'a Nyasae nabe nabegetie chinchera omonto atagere gokora kere ki? omonto atagere kobwatia. Naende ki kwabwatia chinchera echi. Tikwabwatiri chinchera echi, Nyasae nakorekire ki? Nyasae nakorekire ki? Nakomente chinguru. Ntagete nonye togende korigeria egetabu kende gia Abakorinto entang'ani Mm. ikomi na inye. Mhm. Abakorinto entang'ani ikomi na inye, amang'ana nare iga aria Nyasae akare gokwanera y'eng'encho y'eng'encho enene ntagete torigereria. Abakorinto ikomi na inye. Osome ebingo biaye bia arubaine, buna ngocha ndire ase aria,
eh bia arubaine,
kwanyorire nabo okonyesoma, egate ng'a amang'ana onsi akoreke ase obuya na ase omoroberio. So abana ba Nyasaye, Amina. ebuku ya Nyasaye enchenu egototebia ng'a tiga amang'ana onsi pi akorekane ase obuya, Mm. naende igo ng'a erieta ekare gokorera ng'a nase omoroberio, Mm. ng'a Nyasaye nabwate Omochoko. omoroberio omochoko. Mm. Na omosomba atatebie ng'a Egasi ya Nyasae teta- teri gasi y'eburuburu, egasi Mm. y'omoonchogano. Nyasae nigo are Nyasae bw'omoroberio. Mm. Igo Nyasae nabegete omoroberio gete buna togwenerete komenya ase ense eye, Mm. nabegete omoroberio gete buna Mm. togwenerete komosasiima, Mm. nabegete omoroberio gete Buna tobwenerete gokora kere gigotera. Nabegete Bweboya.
Yani Nyasaye nabegete omoroberio buna ebinto bionsi bikonyara Mm. gokora kere ki? Bikonyara gokoreka. Mm. Tochia tokwanera engaki y'amatera, engaki ende egocha gocha. Nyasaye nabegete omoroberio enchera y'okweboya. Nabegete omoroberio enchera y'okoragera. Yani Mm. ntagete ng'a timanyeti ng'a nonyigwete omwancho buna ekwenda ekerengo ekio nkerente koreta ng'a Nyasaye ase kera egento, Nyasaye nabwate omoroberi bwa kera egento. Tabwati ebong'ocho gane eburuburu. Ekio nakio Yaani nogoteba Douglas Yes. ing'a Nyasaye tatotigeti ase omosunte intwe buna abana baye ase egento kende gionsi.
Yes.
Nabwate enchera atworokerere tintubu n'abanto baye ase kera egento. Naki ekogera kero ogosoma egetabu keria ki'Abatesaloniki ye ritang'ani, Abatesalonike ritang'ani isano, ekebungo kiaye gia kane na gatano. Kembe ekerango gabo ng'a ki egoteba, erinde tonyare koba tokogenderera.
Abatesalonike irenge. Abatesalonike isano, entang'ani isano, ekebungo kiaye keri kia gatato, kane na gatano. Ng'a yaani Nyasaye tatotigetie ase omosunte ase kende gionsi eki mwanyabanto abwenerete gokora. Igo natoorokerereti ase chinchera chionsi. Igo omonto tagoteba ng'a ingokora iga ase eng'encho timbwati moorokererio, ng'a timbwati enchera ng'orokereire namariko amachenu, ng'a mbwatie. Nyasae naere- na- na- naorogetie chinchera chi'ogokora amang'ana aye chinchera chionsi. Tiga tosome egoteba iga, Ekero abanto bagoteba ntore nomorembe nobotoereru, erio nario ogosareka gokobaachera omobasokano buna obororo bw'okobina bokomoochera oyore morito, na tibakonyara gwetooria. Egiakane toturumboke egoteba ng'a Korende baminto, timori as'omosunte, eki naki natagete abanto ba Nyasaye banyare koba bakobwata, korende abaminto, aye omorigereri, aye omotegereri, ande onsi asoberete. Intwe buna abana ba Nyasaye tobwate amachiiko amachenu, Nyasaye taratotiga as'omosunte. Iga agototebia as'ekeene ng'a, Korende baminto, Timori as'omosunte, goika rituko riria riche kobanyora mobasokano buna omoibi. Igo egento ekia egetang'ani, yaani estatement eyio entang'ani nero natagete ng'a Nyasaye taratotiga as'omosunte Douglas. Eki nekeene naende yaani eki negento gegotoa chinguru na kogenda gotobeka as'oboene bwa Nyasaye. Nabeire buya kabisa ng'a tobwenerete komanya ng'aki buna gwatobekire ase amang'ana ayio ng'a Nyasaye ase chinkendo chiaito ase ense eye egesu ogote ng'a God orders the foot steps of a righteous man. Nyasaye nere okora kera ki? Nere okobanga orogendo. Gotebi- goteba ng'a ki? Ki ndakore Emeremo yaye nere ogonchoorera engaki y'okorara kwa y'okorara kwane. Mhm. Ng'aki torakore emeremo yaye, Nyasaye nere ogotochoorera engaki y'okora kende ki? Y'ogotimoka korwa ase oboiko bw'ense eye. Iga abana ba Nyasaye, ekebungo keria gia ogokora kw'abatomwa ikomi na si- ikomi na saba, Nigo ge- nigo ekare gototebia ng'a Nyasae nyuma ense eye etaratongwa, Nyasae nigo akorete kere ki? Nigo abegete chimbebe Mm. ekani ekwe- e- e- e- e- ense eye etarakora kere ki? Etaratongwa. Nyasae ebinto bionsi ebitongwa biri bire moyo na biri bitari moyo nigo ke- nigo kere ki? Nigo bi- nigo bi- bimenyete ase kere ki?

Ogokora kw'Abatomwa ikomi na gatano kabere, ishirini na sita. ya ishirini na sita Egegoteba iga, Mhm. korwa ase omonto oyomo nere, nere otongete kera egesaku kia mwanyabanto kemenye ase ense engima, akababekera chingaki ne chimbebe chi'obomenyo bwabo, Reta some ao shina nane.
Oshina nane egoteba iga, Mhm. ekiagera ime asare nigo tore moyo na togotara, naende nigo tore nobogima bwaito, koreng'ana buna abare, abare, abarenti chin- chingero bande, tiga ng'irore, Egoteba iga, ekiagera ime asare nigo tore moyo na togotaara, naende nigo tore nobogima bwaito, koreng'ana buna abarenti chingero bande baino bakwanete, naki intwe twensi nigo tore ababiare baye. Mbuya mono, mbuya mono kegima. So, abate ng'a Ni- kitokwanyi noto ge- no- no- no- no- i- osirana na eki atang'aire ore osirana na ng'a- ekiagera ime asare nigo tore moyo na togotara, naende nigo tore noboima bwaito. Yaani ng'a Nyasaye ataiyo, egento nkio torakore kere ki? Egento nkio Torakore. nonye nogokora to- tokonyara gokora ona. Yeah, nonye nokomogia tokonyara komogia. onye tari Mm. ase Nyasae. Mm. Bono nkarere ng'a twabekire oboroso ase omoroberio oyo ase ekerenga kia rero tochi go- tochi goyekwanera, bono twanyare koba ng'a tokorora ng'a Nyasae nabwate kera ki? Nyasae nabwate ekerenga. Naende nere nere nere ogokora ki? Nere ogochokia ebinto buna bikonyare bikonyarekana bigokora gete ki? Bigo bigokoreka. Bigokoreka. Ya, igo bono twegenire kabisa ng'a Nyasaye kari Nyasaye bw'omoroberio, ande ake nomoroberio Nyasaye abanto komosasiima amatuko ao ao. naki orakwanere ase ase epointi eyio. Na omoroberi o Nyasaye gosasima amatuko ao ao, oye buna Jumamosi, Jumapili, koruga ao tomanye gocha ng'aki nonyare gwechorera rituko ogosasima. Okwanera amaswali ayio abere, riswali ritang'ani, Nomochi- nogochika kwa Nyasae gose nobuya ase Nyasae abanto gosasiima amatuko ao ao naende nonyare konya goechorera rituko riao ria gatano na kabere? Nigo toinyore eng'anto asomete ase echumi eria yaye ng'a Nyasae agatimoka rituko ri'Esabato na korisesenia, na Mm. kori- na- na korikora rikaba rituko richenu so nonyare inyare gwechorera ng'a inche nabo ngotimoka inche rituko riane ria gatano na kabere nchumaine nari nkoinoka egasi gose rituko ria gatano na kabere nchumatano nari nkoinoka egasi nonyare gwechorera inki orakwanire ase amang'ana ayio abere Ah, eh, riswali rigiya sana Douglas, eh, naende eki naki kegerete ng'a mwanyabanto banyare koba bagotwara chinchera chinyinge chi'ogosasima Nyasae, ekiagera atete gokora buna ere aroche okomogwenera. Lakini Nyasae natwete ring'ana riaye buna twanyara koba togosoma ng'a Nyasae tatotigetie ase omosunte. Ekero togosoma egetabu keria ki'okong'anya emerongo ebere, nkebungo kiaye kia nane gose isano na gatato ng'aki gegoteba. Aande iga abwo nto- ntotagete tokwanere egento ekio ase oboime erinde oyogotorigereria anyare koba gako- gakobwata naende anyare koba gakomanya ng'aki amang'ana ayio agoteba. Iga- timanyeti gose ntokenyore gegoteba iga, tiga nsome. Riinyore rituko ri'Esabato, yaani Nyasae agoteba ng'a riinyore rituko ri'Esabato orie rende ribe richenu. Yaani etobwenerete koeboria riswali iga, nki gekogera Nyasae agototebia ng'a riinyore? Nekiagera mwanyabanto ase Aria twateba ng'a ase akiri yaye na ase okomanya kwaye nabo akonyara koba gakweba, ekiagera Nyasae akomochiika na komoorokereria ng'a riinyore rituko ri'Esabato. Igo rituko riria nerimo, tari ng'a namatuko ande onsi gose riria rinde rionsi toranyare koba togwechorera. Rituko riria omorigereria omotegereri nerimo. Naki agotebera ng'a riinyore togwenerete kobeka amang'ana ayio abe amamwamu, erinde onyare koba gokonyabwata buya riinyore rituko riria ri'Esabato. Naki yaani ekerenga kia Nyasae nkeri ng'a mwanyabanto ase obobe bwachete ase ense na ase ebibe na ase ogokora ebibe ere nabo akonyara koba gakweba ogochika kwa Nyasae. Douglas. Na igo Ekero anyarete koba gakwana namachiiko ikomi, nanyarete koba gagoteba ng'a rituko ri'esabato nerimo. Yaani ngoteba bare ng'a Nyasaye ase omonwa oria onde ng'a it was a specific day, nerituko riria anyarete koba gagochora nerimo. Naende Nyasaye buna twasoma ase omochakano, naende togasoasoma ebibungo biria binde, Nyasaye nabwate omoroberio. Takonyara koba gakobwatia aba bande gochia iga iga, aba bande gochia iga iga, aba bande gochia iga iga. Eyio tekonyarekana. Naki gekogera ekero ogosoma egetabu keria gia Abaefeso inye, ekebungo kiaye gia gatato, eng'aki gegoteba Abaefeso inye ekebungo kiaye gia gatato na kane, egegoteba iga, Mokore omoika konyara obomo bw'omoika ase egesibo ki'omorembe, omobere oyomo, na omoika oyomo, buna mwarangeretigwe ase ogosemeria okomo gw'okorangerigwa kwaino. Omonene oyomo, okwegena okomo, ebatiso eyemo. Yaani, ebuku yatotebirie ng'a ntobwate Omonene oyomo, na okwegena nkobwenerete koba okomo, na ebatiso eyemo. Igo negotworokia ng'a enchera ya Nyasae buna ebinto bibwenerete koba ki gokorwa, tari echi chinde chionsi. Nyasae abwate enchera eyemo, Douglas. Timanyeti tinkoranyare kogokomentera kaba.
Nete nkwanera ase korwa ase egetabu gia nete nkwanere korwa ase okomentera kwane gokwa korwa ase egetabu kia omorandia omorandia kebungo gia gatano na kabere ase ogosoma kwaye ishirini na tisa nigo ekare gokwanera amang'ana amanene iga aria ng'a naama Egento gioka narigirie nanyorire neke, Nyasae nigo atongete mwanyabanto bare ng'aki abaikeranu, korende barabwo batukire chinchera chinyinge chi'okobaisanekia.

yaani ng'a keri ge- ge- ng'a keri kere convenient yaani kento keri Mm. kere rahisi kento Mm. keri kere rahisi omanyete omonto ate ng'a Eh. buna buna abanto abange bare chikanisa chiria chia ma- ase ensemo eye ya mai- ma- ya maiko Mm. chinse chia ng'umbu omonto agocha iga agocha gokora e- egasi keranyore ochi ochi korigia emeremo otebi omanyete emeremo eye goika okore rituko ria sabato Mm. Omonto ochi korigera erio ota nimbwate abana ntagete korage ntagete korageri. Mm. Ande ochi korigera tanya botabwati besa. Abanto Mhm. nkama mm, ngo mbaganyete obatumira besa. Obokonyi. Netagete Mm. okonya abanto. Omonto ochi korigera erio ota ng'a Nyasaye namanyete, Nyasaye nkounderstandia are, timanyete kounderstanda ng'a ekio nakore egasi eye gose, lakini Nyasaye Nyasaye Nyasaye nkore nakorete ki? nyasaye Nyasaye namanyete. enko- namanyete Yeah, Nyasaye namanyete ng'a nintagete koragera. So, Mm. kwamanya kobeka ebirenge biri- ebirenge ebi- ebirengo Yagenda anse, ore kabisa ogoita egasi rituko, ogoita egasi rituko ri'esabato, ogoita egasi kabisa, kwanyora ng'a gwasariri rituko riri ri'esabato. Igo twanyare koba togotebiwa ng'aki, Nyasae nigo atongete mwanyabanto, omonto omoikeranu, korende Mm. mwanyabanto otukire chinchera chia Chinchera chiaye. chiaye chikobaisanekia. Abana ba Nyasae, nigo twatukire chinchera chinyinge erinde goisanekia chinkoro chiaito, yogoisanekia yaani ogosanera koria bw'omobere oito, ogosanera, ogosanera chi koria emebere eye ebwate, ng'a twatukire ebinto ebinge, minto ki ebi gose twatukire abana ba Nyasae? twatugire ebinto ebinge sana bigotesanegi korwa ase chindagera korwa ase okoya boyia korwa ase korwa ase ebinto ebinge totanyare koba togokwanera bono iga but rende nyasaye nigo arwete ogochika gwa esabato oku togochi korigereria lakini mwanyabanto akorekere ki mwanyabanto otukire ng'a esabato Chinchina ki- Mm. ya chinchera chiri ng'a esabato teri lasima ebe rituko ri nyasaye akwanete ng'a nyasaye Mm. takwanete rituko ki Nabo ngo- nabo ngorakere ki? Nabo ngosasima esabato yane. Inee, nonyare gotwara esabato yao gose? Nigo togoteba ng'a sabato Nyasaye.
Tekonyarekana otware chisabato chiao, kiagera ebuku egoteba ase egetabu kia Mariko ibere, ekerogo kiaye ishirini na saba na ishirini na nane, ng'a Nyasaye nere Omo nere omotang'ani bw'Esabato. Timanyeti ng'aki ebuku erake beke ase ensemo eyio nabo okebeka ase. Mariko ire nga. Esegi. Mariko ibere, ekebungo kiaye kerigia ishirini na saba na ishirini na nane. Naki egoteba. Riri naye kote okorigia eri ne rende buna onye Nyasaye kabwate rituko riria achigete erimo ndire rierio. Ishirini na saba, ishirini na nane, gegoteba ng'a, Akabatebia, Esabato nigo yakoretwe ase engencho ya Mwanyabanto, na tari Mwanyabanto ase engencho y'Esabato. Yaani, es- e- e- enchera eye Mwanyabanto achire, ochakire koorokereria chinchera chinde chi'okomosasimia Nyasae, tiyarenge kerenga kia Nyasae, korwa ritang'ani. Naki agotebera ng'a Esabato nigo yakoretwe ase engencho ya Mwanyabanto, iga ere igoro y'Esabato, igoro ya Mwanyabanto. Ishirini na nane mbekere ang'o? Ishirini na nane nero natagete sana zaidi, egoteba iga ishirini na nane, Naki Omwana-o-Mwanyabanto, oyio ore Yeso Kristo, nere Omonene bw'Esabato. Mm. Yesu Kristo nere omonene bw'esabato. Igo eh, Douglas ase oboagare na ase obweng'e tobwene eh, ekebunga eki egegototebia ng'a enchera eria Yesu Kristo amenyete enchera eria asasimete ase esabato enchera eria rituko riria anyarete koba riogosa akorisasima kiara Yesu Kristo tari sa- sasasimeti rituko rinde rionsi Eri nari rituko intwe buna bwanyabanto abo torigereretie gocheneka na goikera oboronge bwaye tobwenerete korisasia. Naki egototeberia ng'a Yeso Kristo, Omwana o Nyasae, nere Omonene bw'Esabato. I think nabo tokogenderera korwa iga abwo bono.
Mbuya mono. Nabere buna kwaeresire buya sana ng'a tokonyara gotwara sabato yao, ng'aki one ogotwara esabato yao kenga tari agwo gwatongete ense eye, tari inche natongete ense eye. Igo nchera teiyo nache ntebe ng'a inche nabo ngosasima rituko riria buna ntarete, no, terigo, terigo kabisa, terigo, mariko tari gokwana igo, omwana o Nyasaye oyo otorigereretie. Ebibiria egoteba ng'a ki, Bwatia ogochika koria Nyasae aruete ase amariko amachenu, onye rirorio kwegenete ng'a amariko amachenu nigo nigo amariko aya akorete kere ki? Nigo arigetwe kobwatekana n'Omoika Omochenu. Onye rirorio kwegenete ng'ai? Onye kwegenete bo, Rirorio boigo ri- goika tokore kere ki? goika tobwati amariko a Nyasae. Bono tomanye kogenda ase ogochika konde ng- ah, ase ase ensemo ende ya- ya- y'egepindi ekia rero nkeri ng'aki, Jumamosi na Jumapili ntuko ki? Rituko ri'Esabato. Ah, tinkoigwa Gose George. ase echuma. ya rituko ria Ichuma, Chumamosi, na Chumapili. Ntuko ki Ebibilia egototebia ng'a nerituko ri'Esabato? Inyora ng'a twatebire ng'aki tokonyara korigia Esabato yago ng'a aye nabo ogosasima nabo ogosasima Esabato yago, eyio tekonyarekana. Eyio tekonyarekana, eyio tekonyarekana, tokonyara gosasima esabato yago, tokonyara korigia ng'a eye nere esabato yane inche nabo ngosasima, nabo nkogenda ekanisa buna ntagete, nabo nkogenda emisa ye chinsa ibere kwerana nka, eyio teri bo, Bibilia teri gokwana igo. Lakini bono, ninki Ebibilia ya Nyasae enchenu egokwana? Chochi nonyare kogenda ba ntara ntarakwane point gete era. Ee, nabo tokorigereria ng'a ebuku ya Nyasae nebwate omoroberi buna Nyasae akwanete ng'a Mhm. ingaki naende rituko ki eri atoete buna obweene bw'ebuku yaye egoteba tonyare koba togosasia. Mhm. Ekero ogosoma egetabu keri kia Luka ntete ng'ende bwango erinde tonyare korora toko tonyare koba tokomanya

Oya, o ishirini na tatu naki ekio. Mhm. o ishirini na tatu eh, eh, ehe, beka agabo hamsini na tatu ng'aki egoteba esukie gochinse egoteba ng'a akayoikia akayoboya tiganchake na ikomi eh, isira- o, a- hamsini na mbili egoteba ng'aki omonto oyo agachiera pilato akamosaba aigwe omobere o Yeso. Igo tiga totebe ng'a ase obweng'e Yeso ase chingaki echio konya okure. Bono omonto oyo Chakere omosomba dato chakere o- hamsini naria abanto bakora ng'o oyo ochete gosaba omobere oyo eh, Nyare eria kon- tiga totoche abwo. Mm. konya namokwanire lakini tiga toirane mega tochake hamsini Aya, ina hamsini. Eina Aya. hamsini. Yusuf, aha, tiga torigereria hamsini. Rora, na narengeo omonto oyomo erieta riaye Yusuf, omonto bw'Abarimadaya, bwa- bw'Abarimadaya, omochie bw'Oboyahudi, ere nomonto bw'ekebe- bw'ekegambero kiabo, omonto omuya naende omoronge. Bono igo oyo Yusufu w'Abarimathaya, yaani Joseph of Arimathea, ishirini hamsini na moja egoteba ng'a ere tanchete tanchete amang'ana abo baria banyaretwe koba bakomosoribisha Yeso Kristo, nonya nogokora kwabo, akamanya goteba ng'a nigo aganyete oboruoti bwa Nyasaye, Aya, Msinambirie goteba ng'a omonto oyo agachiera Pilato akamosaba aegwe omobere o Yeso, akayoikia, akayoboyia egetambaa ki'egetani, ki'egetani, akayobeka ase oboina bw'aba Chwete rwabachetwe ase egetare ase omonto onde atana kobekwa. Igo bono togosoma ng'a iga noboina bwaye aretete Yeso Kristo oyio onyare koba gagokwa as'omosalaba erinde anyare koba gakomotindeka. Igo bono ntobwane twebori ng'aki Inee! Engaki eyakora amang'ana aya, engaki eya gochia komotindeka Yeso Kristo, rituko ki eri riarenge? Iga tosuke ense hamsini na tano ngototebia ere, egoteba iga, hamsini na ine, Nigo riarenge rituko ri'okwearigania, na Esabato egachaka gosoa. Twaigure bono omotegereria omorigereri ng'a rituko riria Yeso Kristo anyarete koba gagotindekwa ase oboina bwa Josefu bw'Arimathaya, eriarenge rituko ri'okwearigania, preparation for the Sabbath, yaani rituko ri'okwearigania. Inee! Buna tobwene, buna togocha twa, twa, twakora ebinto biaito ase ense eye, na buna history egototebi, ani amang'ana anyati koba gakorekana abwo magega. Rituko erio Yeso Kristo anyarete koba gakobekwa ase oboina, Intwe buna abanto tokobwatia history, abanto tokobwatia ebinto bianyare koba bigokorekana abwo magega, ng'aki intwe abanto tomente ase ense eye tokoriroka rituko erio? Eri nab eri nari riswali tokobwanete tweborie. Abanto tomenyete ase ense eye aye buna mwanyabanto nomaete ng'a rituko eri nari eri Christianation, Christendom, yaani abakristo bonsi ebe nkanisa ki mbarimanyete erikorokwu rituko rikorokwu ng'a Good Friday. Naki gekogera onde bwensi, onde bwensi ebe nomosabato, ebe nomonto o Jumapili, ebe nomonto bw'Ichuma, namaete ng'a rituko eri rikorokwu Good Friday eri rigocha riaba rituko ri'ogotimoka, a holiday, ase ense Ndi nari rituko riria Yeso Kristo anyorete koba akobekwa ase embeera. Iga ekero tokoribwatania nebuku na amariko amachenu kiagera ebuku egoteba iga iga ake, iga iga ake. Mm. Ase egesenge egoteba precept upon precept, line upon line, here little, there little. Eh? iga iga ake, iga iga ake, eh, eke- ekebungo eki nekiya sana. Bono ah, twamanyire korora ng'a history gose amang'ana akorekanete kare tokobwatia etokonyora ng'a rituko eri nari eri rikorokwa ng'a good friday nari riarenge rituko riria riokoearigania igo bono onye good friday gose friday riarenge rituko riokoearigania. kw'okwegania, erio ndikwa abasabato, kera rituko ri'okwearigania erigocha magega y'esabato. Mhm. Goikera abwo timanyeti ng'aki oramentere Douglas, tokogenderera gochia Motu.
togenderere korigereria ase epi ase egebunga ekio nomuna gwa kiagare iriga abu yateba ng'a Okay. Rituko erio ntomanyete twensi nobori nono omwana omokia ekero bagasoma esukuru actually bagotebigwa ng'a rituko eri nigo riarenge rituko ria Friday rituko ria gatano na rimo ri'echuma nario rituko Nyasaye akorekire ki Yeso Kristo anyarete koba okorara korwa ase oboiko bw'ense na Yusufu korwa nse ase agorokwa ng'a Arimathea Arimathaya akagenda agasaba omobere o Yeso Ekiagera richiiko ri'ense ere riarenge ng'aki omobere togokoba ase omosalaba igoro, bono ase omonto akore kera ki, omonto a- a- a- a- asulubishirwe, abambirwe ase omosalaba, yarenge richiiko riria ng'aki goika omobere oria orusigwe ase omosalaba igoro okore kera ki, Oboyene obekwe ase riraba esabato etarakora gete ki? Esa- Esabato etaraika. So, omonto oyo okorokwa ng'a Yusufu o Arimataya akaenda agasaba omobere oria erinde akore gete ki? Anyobeke ase, anyotindeke ase- Embera. anyobeke embera ime rituko ri'esabato rita- ritaraika. Nigo togotebiwa iga abwo buya sana buna twanyare koba togosoma abana ba Nyasae, igo twamanye ng'a rituko eri riarenge rituko ria echuma, rituko ria Ijumaa. Nigo riarenge Nyasae rituko aregania. ri'okwearegania, na Esabato Mm. egachaka gosoa. Esabato Mm. egachaka gosoa. Chingaki echi ne chingaki chiarenge chi'amagoroba, chi'amogoroba. Ekwanera Mm. aba- ah, ah, Mm. aba- abanchwa barigereria. Nigo riarenge ri- chingaki chi'amarogoba, Iga amang'ana atogoteba Mm. ng'a esabato abanto bagose- bagose- bagochi ba you know, bagokira ng'a gose rituko riachenchiri gose nkero bagosherekea kero omwaka omoyia baganya saa sita chia botuko. Rituko ndiri gochaka saa sita chia botuko. Kuringana na amariko amachenu, rituko eri rigochaka chinsa chia mogoroba. Togende ng'itabu keria kiomochakano. Mm. Tona ngita tona senta okeri Mm. tomochaka no gose otarande omochakano eh, nabo ogosoma mariko entang'ani egetabu kiaye ekebungo kiaye kia ah, aru- ah, sarasini na mbili ng'aki ego- eh, omanye kwanda omochakano ma, ma, mariko irenga.
eyemo ekebungo kiaye gia sarasini na mbili Gose emerongo etato na ibere. Naki egoteba.
Agera rira abwo. Ehe. Bakabwatia. Emerongo etato.
bak- Em- Emerongo etato.
Okay. Erio kegima narengeo ase esinagogi yabo omonto obwatire nekerecha ki'eubi, atari abo emerongo etato na ibere, mariko eyemo, mariko eyemo, Okay. kebungo kiaye ki'emerongo etato na Akenyora. ibere, ehe, igo, na, na, Riachia koba mogoroba, erio bakorikogwa, bakamorentera bonsi abarenge abarwaire, na ababwatetwe nebirecha. Na omochie bwensi okaba nogosangererekana ore gesieri. Akagwenia abange barenge barwaire ao ao, agaseria ebirecha ebinge, tatiga ebirecha bikwane, ekiagera biamomanyete.
Sarasini na mbiri eyio nere egokwana buya ng'a, Ki riachia koba morogooba, erioba korikogwa? Igo morogoba erioba kero rikogwa. Aya, ekebungo eki nekia maana erinde getoorokererie ekero tokogenda gochia ase egetabu keria ki'Omochakano. Mbuya mono, togende ase egetabu keria ki'Omochakano. Egetabu keria ki'Omochakano, nigo tosome iga agwo egetabu ki'Omochakano, isato egoteba ng'a, Nyasae agateba, Tiga oborabu bobeao, na oborabu bogakora kere ki? Na oborabu bokabaao. Nyasae akarora oborabu Obwo ng'a nobuya, agaatana noborabu korwa ase omosunte, Nyasae akaroka oborabu boria omobaso, na omosunte akayoroka obotuko. Erio agwo rikaba mogoroba, naende bokaba mambia rituko ritang'ani. Yaani, Tirokobara ng'a rituko erimo erigochaka ng'a rikaba mogoroba, naende bokaba mambia, yaani mogoroba na mambia, erikome eriko erikorosi riaba rituko erimo. Boku terigoteba ng'a mambia naende mogoroba rikaba rituko, no. Egoteba ng'a rikaba mogoroba naende boka bokaba mambia. Ng'a rituko erigochaka chinsa chiararia, chinsa chia mogoroba igo ntobwane na abaminto bane ya rituko eri gochaka chinsa chia mogoroba yamara gokora kereki gochi goki Kera mambia. mambi nabo Keri tokoenda morogoba erinde riacha. yes nabere igo ya Igo geno genda onye obwate egento gokwana. Ee, igo bono enchera eye omoroberio oyo iga o chinsa chiria chia gati-gati bw'obotuko, ng'a nari rituko rigochaka, oyio nomoroberio bw'ense. Buku teri goteba igo, ande ekerenga kia Nyasaye nekia okomoorokereria Mwanyabanto ng'a ng'aki amariko amachenu agoteba. Igo naki twanyare koba tokorora ng'a Nyasaye nabwate omoroberio oye ng'a rituko eri rigochaka morogoba Mambia gekoba rituko rimo ri'erire, naende morogoba kegochaaka, eri nerituko rinde, lakini tari chinsa chiria chia botuko gati, tari chirochio rituko rigochaaka.
Ekero tinkwanire korende ekefungo keria timanye gokoorera ng'a tochi gokoora, egoteba ng'a bakairana bakaroisia amanukato amaguta y'erimisu. Rigiya, nerituko ri'esabato bagakora kere ki? Bagatimoka buna yachigetwe. Ng'a oyo onyachigete gose? Oko nogochika kori twasomete egaria ase egetabu gi'okong'anya. Nyasaye atete ng'a gaki rinyore rituko ri'esabato, rinyore rituko ri'esabato, amachiko aria ikomi Nyasaye aete Musa, amachiko aria ikomi arigete nekiara kiaye Inye ngomoika omochenu. Ayio naro amachiko bagakora kere ki? Rituko ri'esabato bagatimoka buna yachigetwe. Nyasae ateba getabu keria kia Yohana ng'a inwe nabasani bane onye mogokora buna buna mogokora kere ki buna nkobachika. Nabachikire. Yao nabachikire. Igo ntore abana ba Nyasae, onye ntokobwatia amachiko a Nyasae. Rituko ria Sabato rire ah. erimo ria amachiko ikomi. Ng'aki rori torakore kere gitonyi, ng'aki rori torabwate, ng'aki rori torabwate amachiko mm. tisa gegoika rituko rijiko ria kane togoteba ng'a rijiko riro ria amachiko Nyasae ayakorete omosaraba. Teri igo abana ba Nyasae. Onye rirori tore abanchani, abana ba Nyasae, baganyete banya bakweyarigania toganyete ogocha kwa Yeso Kristo kwe ria kabere. Rirori ntokore kera ki tobe buna ekebungeri giokomanoka ikomi na ikomi na ibere ata ng'a iga iga nogere ki omotimoko bw'abatakatifu baria babwatete amachiko a Nyasae, Mm. baria babwatete amachiko ki? Nokwegena kwa Amachiko a Yesu. Nyasae nokwegwena kwa Yesu Kristo. Rirorio ntoganyete Yesu Kristo ache gotoboria na gotoira igoro ogocha kwaye kweria kabere. Rirorio abana ba Nyasae Mm. ntokorekere ki? Ntobwate amachiko a Nyasae na koyabeka ase chinkoro chiaito ime. Rero torigereria ase Mm. Nabo nabo Ing'ende.
Eh. Buna gwakwanire igo, egento gwakwani egento nkere gwakwanire ki'amana sana, ng'a kero gego gegoikera ase rituko ri'ogosasima, rituko ri'esabato, abanto abange bagoteba ng'a amachiko nanyorete koba gakobambwa ase omosalaba. Na gekogera tobwenerete koboria omonto omorigereria na omotegeria ase ekeene ng'aki, onye amachiko aya kabambetwe ase omosalaba, inki atabamberetwe onsi Babambe bakokoiba, babambe baka nyasae oyomo nere onyasae oino, babambe baka adultery gose obonyaka, baka ogo- okong'ainereria, babambe baka eh, amachiko aria ande onsi ikomi. Ng'aki ba- ng'aki atabambetwe aro, kegoika eriakane, rirorio nari riabambetwe. Igo eyio nenchera mwa Setani naende Douglas nimete ng'a abwo motu nabo torache gokwanera amang'ana aye, law and grace, yaani ng'aki amachiiko a Nyasaye na na namabera aria anyare koba gagotworokia ase ogoetera kwa Yeso Kristo gocha gotokwera ase omosalaba, bikoumerana. Ng'aki amang'ana ayio abere akoumerana. Lakini ase bono ntogwenerete gotebia omo- omo- omorigereria ng'a ki, amang'ana aya tari buna mwanyabanto anyare koba gakoyachiika na koyabeeka. Nyasae natwete omoroberi, naende agatwa amariko aya amachenu. Igo mwanyabanto takonyara koba agoteba ng'a Nyasae nanyarete koba gakobamba amachiiko ikomi akayabeeka ase omosalaba. Inki rende ebibe bigendererete koba bigokorwa? Ekiagera naende mwanyabanto gakoenekia ng'a eke nekebe, ase engencho tobwate amachiko aria agotworokereria. Ekiagera ebuku egoteba ng'a by the law is the knowledge of sin, eki ne egesongo. Agoteba ng'a ase amachiko nario tokonyara koba tokomanya ng'a ebi nabio ebibe. Igo ntokonyara koba gokoruserani gento kende gionsi ki- ng'a kekabambwa ase omosalaba. Ebio ntoche tobikwanere ase obwagare, lakini ase bono ntigete onyare koba gokomanya ng'a na kobwatia ng'a machiiko a Nyasae ikomi nchera teiyo ara arenge kobekwa gose kobambwa ase omosalaba, na Yeso Kristo agacha gotokwera. Iga naende eyio yare koba geko, yaani ebi mbiare koba geko make sense nchera ende yonsi, ekiagera bono amachiiko ayio aye ikomi naro omosingi bw'eserekari yaye ya igoro, Intokonyara koba tokorusanania riko rinde rionsi korwa abo. Naende ebuku ngototeebia ere korwa ase Yakobo ng'a ekero kwabunire erimo, kwabunire onsi. Asante sana. Nabo tokonyara Mbuya gochia mono. tokaba ba- Mbuya bono bono ngochi go- konyara koba togokora ase eng'encho y'ebiro. Bono abana ba Nyasaye nigo ase ogokorera nigo ngochi goteba ng'a tiga tokore kere ki, twetigere ase Nyasaye. Mm. Inchera teiyo toratware ng'a nkogenda tore nkore ntobwatete amachiko a Nyasae ya ikomi togotiringera nse rituko ri'Esabato. Rituko Nyasae achikire rituko abegete ase amariko amachenu. Igo nchera teiyo abana ba Nyasae tonyare toranyare koba togoteba ng'a ntwegenete Nyasae na ntomoganyete gocha ogocha kwaye kwe engaki ya kabere, erinde atoire igoro, togenderete gotiringera amachiko aya ikomi. Inki nogosaba ngogosaba onyare koba gokomoetigera Nyasaye, anyare koba agokworokereria, anyare koba ogotomera Omoika Omochenu, anyare koba ogontomera Omoika Omochenu, anyare koba akong'orokereria, erinde twensi tokore kere ki? Tobe egento ekemo, buna agotata egetabu keria kia Yohana buna ere na Nyasae nigo bare kere ki? Nigo bare egento ekemo. Timwamororire Mm. Nya- Yesu, twakore kere ki? Twamororire Nyasae. Eki tokomorora Yesu, twamororire Nyasae. Nyasae ateba ng'a, tiga kere ki? Ti- let, let that mind which was in Christ be in us. Tiga enkoro eria, mm, Eria yarenge eka e- e- embwa eria yarenge ase Yeso ebe ime yaito. Embu ya Yeso na embu yokorenda amachiko. Embu ya Yeso na embu yokora kereki yokomwancha oyomino. Embu ya Nyasaye gose embu ya Yeso Kristo Nembu yarenge kore kera eki egokwana ekeene ase ande onsi na ase chinchera chionsi. Iga abana ba Nyasae nkobasaba tiga Nyasae agende koba okobasesenia, naende onye kwaigure ase ring'ana eri ri'Esabato ase enchera entang'ani kabisa, entang'ani otanye koriigwa, gose Nyasae ogokunire, Omoika Omochenu ogokunire ase enkoro yago ime ng'a notagete koerwa ase Nyasae ase enchera ya bene kabisa yokorenda Esabato, titogosaba Nyasae agende gogosesenia, genderera gochora ogochora okuya, nigo togoteba ng'aki, Omonene omanyire ogochora kwao. Tori mokendu, Naende tori morero. Nabe yanyarekana nane omoadventista nkorende ore sabato. Lakini ore fugufugu. Ogotachaga gwatacha moinoga. Nyasaye ateba ng'a Nyasaye omanyire ogochora kwao. Tori morero naende tori mokendo. Ase gotera ngoteba ng'a ki

Buna Martin oetete ng'a ekeene nakio ogotenenera mpaka ogokwa, onye onde orateeme goa korenda obogima bwaye nabosirie, oyo orateeme kobosiria nakore kere ki? Nakore kere ki? Nabotoorie. Ekero Nyasae agenda gokogosesenia timanyeti ng'a chirochio notwarete o- o- okomentera kwa omoiso alafu ntokore kere ki? Naende nabo ogosaba erinde tokwera ase egepindi eke. Mbuya mono.
Eh, asanti sana As, asanti sana ase chingaki echio twanyare koba tokwagara amang'ana amange ase rituko ria rero korwa ase amariko amachenu igo buna omoriki naende omobani Ellen White agoteba ng'a ase amatuko aya y'omoerio, Esabato nero egocha koba ekeminano ekenene ase mwanyabanto na onde bwensi oyonyarire koba gakomobwatia Yeso Kristo na baria batamomanyeti. Igo ekeminano ekio naki tobwenerete tobeke abanto ba Nyasae tayari, erinde bamanye koba bakomanya ng'a nchera ki babwenerete kwearigania ase ogocha kwaye. Inchera ki babwenerete kwearigania ase ogocha kwa Yeso Kristo? Igo bono egento eke togokwanera igoro y'Esabato negento ekenene mono ekio, ah, yaani kebwate obo- totwenerete gotwara obomanyi mono erinde tweariganie ase ogocha kwa Yeso Kristo ase entunda ya kabere. Bono tiga abanto bagotorigereria baria bagotorora ase egepindi eke, mwanyagetinge mwensi ase more, monyare koba mokomanya, mogotwara obomomanyereria ase amang'ana aya onsi, erinde mwebeke ang'e ase ogocha kwa Yeso Kristo, Entunda ya kabere, tiga tonyare koba togosaba erinde tokore. Omochenu Tata Nyasae, twagwakire mbuya mono ase eng'encho ye rituko ria rero, gwatoire chingaki erinde twanyare koba tokosoma na gwesomia korwa ase amariko amachenu igoro y'Esabato, naende ase obwagare kwanyare koba gogotoa Tiga Omoika Omochenu anyare kobaga gotoraa twensi, erinde tonyare koba tokobwatia amachiko ayio akogwenerete, erinde tonyare koba tokoebeka ang'e ase ogocha kwao ase ensemo n'entunda ya kabere. Kabe naintwe twensi ase Esabato eye enchenu, goika yanyare koba gekoera, twasabera ayio amake ase erieta ria Kristo oyore omobori oito. Amen. Asante.
Amen. Mbuya mono.